Aah banto baminto abagusii ande onsi ase mwabeta karibu sana ase page yane ya Rogers Kakasungura ya Facebook tagete to like and you share a content eye iga onye yakogokirie ntagete nkwane negesaku gito kiomogusii ande onsi ase mototegererete chingonko inye chiense ebe ime ya Kenya ebe isiko ya Kenya Amang'ana nare ndoche agendererete isiko aiga naga ninkwanere, naende mbateebie obomaene ase bore. Abanto mbare bakonyete omogavana Simbarati korigia chikura, abande. mwarenge etimu ya Ongwae, mokarua ororo mogacha gojoin Simba Arati. Lakini amagoso nare abanto mwakorete, naende ntagete mbatebie boronge ekiagera next time ekero omonto arosirie eserekari agotigira isiko. Tosoka isiko ako na gotwogera chi street na gotwogerera chi whatsapp group isiko ang'o gwatigirwe isiko oo ngwakorete gento gete ng'e bono okona okoka buna agase ense kariete amagena. Kaka sungura inche nimbwate omosani, omosani oyo ere kera rituko buna agocha asende nokona gontebia muchene ya nyarebe na nyarebe na nyarebe. Ere buna bwaira mogoroba ekero achire ase 'nde, na okonagonte nyarebe nomobe, nyarebe iga akorete iga, nyarebe iga akorete iga, nyarebe iga akorete iga. Eyio nere egasi yaye, tabwati any other information arankonye. Ere nere eyio, okay to me, inche buna omonto, information yaye akong'a ya mochene, chinsa chinde nabo erabase gonkonya. Because nko act are buna espy asende na gontebia abanto baria bare esukari nki bagokora lakini omonto oyo egento nkere ekemo ntakore buna nche egento ekemo tinkomwegena komobeka ang'e nasende na komotebia obobisi ekiagera enchera eria akong'a obobisi bwa abanto bande is the same way Akogenda isiko achie gotebia abanto obobisi bwane, bono egento ngokora I keep that person away. Nonya okondetera amang'ana nkomotegerera, inche igo nkomotegerera ase eng'encho akong'a mochene, ende ere ankonye, lakini inche buna omonto, mang'ana ane tinkomoa. Abanto buna abwo

Kwegaebete amariogo, oo, bare getongo akaria, oo, besegete chiare kwanya gitari getongo akaria, oo, ongwakarika abanto ikomi batagwete certificate, oo, ongwakarika enko yaye, oo, ongwakarika sokoro yaye, oyogotebi kwamanya kweba ng'a nere natagete korosia ganto gake atoterere chibesa chiria atumegete ecampaign. Aye oroche bono oo tiga nkoboria. Omonto oyo, onye gokomoretera mochene ya Serekari yaerete, ogasokia obobisi buna mwariete na ongwae chibesa, ogasokia obobisi buna mwakorete chidiri gete kwamorenteire. Ntagete nkoborie nonye naye, onye gochiete esukuru kobwata akiri yaeire timamu. Omogabana oyo simba ogotebia mochene oyo ongwae, aye orengerereti nakwegene ing'a Arakobeke eserekari yaye, tokorusia emochene yaye naye ochie koirera onde isiko, oroche nakwegene bori, richibu ndiri ng'a tagokwegena. Bono abanto mbare abwo bakona gotwogerera esika ng'a oo, inche nakonyete simba, nkamoa obobisi bwa nyagitari oo, Chinakonyete simba, nkamua obobisi buna chibesa chiare koibwa, o. Chinakonyete simba, nkamotebia buna aiyie esisi are gokora ebinto, o. Chinakonyete simba, nkamotebia buna ongwarigete abairi, lakini bono oirire chikura ontugutire, naye gwetindekete abwo ekomonyene tiga gotubogerera. Onye kwairerete simba mochie nagakoruka egetisi, naye gwetindegete. Morai taiyo orakwegene onye gwanchete gwoka amang'ana epere pere pere otabwati omobango. Bono mwachire whatsapp group iga ng'a oyio no oyio no oyio no oyio no etaya bono yatoire omogongo oyio no inche ngotebi simba that's how politics work and what you did is in order. Abanto aba bagokoa mochie na obobeka ase eserekari yao, mochie na eyao goika bayerusie onande bairere omonto omoao, bono egento ekiya nokobatuguta isiko babere geso nabana gotuerwa. That's the best thing you did. Aye tiga bana gokwana isiko aria mbuya, aye tobatomete bakoretera mochie na nabo boka bachete. Onye bakoreterete mochie sawa, Mbakorete Tamshene ekagokonya gokora siasa kwairire chikura bono we are no longer campaigning bono egento tokorosia ne serikali eyio ebwate obobisi botakire korendwa omonto orete Tamshene engaki ye chicampaign monto oyio tokomwegena ng'a nakorendere obobisi bwe serikali goika omonto oyio omoseri. Ekiagera enchera akoete obobisi bw'eserekari eri is the same way agocha gosokia obobisi bwao airire naende eserekari egocha gocha gose airire nyarebe isiko aria. Bono a government has secrets naende abanto boka bakoria obomere eh bakomena ribwa eh boka nabo bara succeed ase eserekari. Oise korigereria buya. Abanto baria barenge eserekari y'ongo oye, bagasoa ekampeni ya simba, naende mbabwate mochene, abanto abwo oise kobarigereri buna bono, abande nabo bare na simba ekiagera omonto nabo okomwegena. Omonto na na na namonache nere akanyama gake, nabo agokiri tagochia gokwana. Rakini aba b'eperepereperepereperepere ba bagosaya amang'ana eperepereperepereperepere, aba mbagokonya ase eserekari and you did so well, aye tiga bana kwoga, let them bark like dogs. Naro onye kwamoeta mochene, bono bono gaki chiwhatsapp group toria tika gotwogerera, facebook toria tika gotwogerera, ande onsi paara ase ogoeta chihoteli tagotwogerera, aye kanyeka ekiagera ngwaetete oganye eserekari ende onyekonye, naende olanie elesoni ng'a mochene tari gokonya, mochene egosari. Nyasae akorende, kagerete nagokonyire, enda kotimoke tata orare borere.